Iħossu. Dak ifisser li sħana jħossha kulħadd, kemm is-sinjur kif ukoll il-fqir, għax f'Awwissu tagħmel ħafna sħana. Ix-xemx t'Awwissu qawwija wisq. Ovvjament ħa nfakkarkom bħalma jagħmel kulħadd, kemm hu importanti li f'Awwissu nixorbu ħafna ilma. Importanti, kif jgħidu l-Ingliżi, keep hydrated. U jekk sejrin ħdejja l-baħar u ħa toqogħdu fix-xemx, ovvjament tinsewx il-kappell u x'inhu ċ-ċali. Xejn xejn, you'll be in style għax dawn jistgħu jkunu Fashion statement. Dan is-sajf qed noħodkom tiskopru bajjiet u rkejjen fejn tistgħu tgħumu kemm xejn mhux tas-soltu, postijiet li forsi jew ilkom ma tmorru jew qatt ma mortu. Illum ħa morru ngħumu post ieħor. Ejjew miegħi. Għall-avventura ta' din il-ġimgħa, ħa naqbad it-triq lejn in-naħa ta' fuq ta' Malta. Ħa nsuq 'il fuq, lejn id-denb il-ħuta kif jgħidu, biex flimkien nitpaxxew bil-ġmiel ta' Coral Lagoon. Korr il-Lagun huwa għarżejr fil-baħar bl-ilma ċar kristall. Din hija żona perfetta għal min iħobb juża l-kenura, iħobb jgħodd u jħobb jgħum. Korr il-Lagun huwa post li meta żżuru tikkonferma s-sbuħija tas-siti naturali li għandna fil-gżira Maltija. Korr il-Lagun għandu żewġ ismijiet oħra, il-Grotta tal-Qroll u Dragonara Cave. Din l-attrazzjoni naturali hija għar kbir b'saqaf imġarraf li jifforma toqba fil-blat, forma ovali, b'daħla dejqa għall-baħar. Hawnhekk, ma tistax ma tilmaħx u ma tinnutax il-baħar kemm hu ċar. Laguna kalma għax protetta mill-ħitan tal-blat. Dan huwa post tajjeb ħafna biex tgħum meta l-baħar ikun kalm, jew sempliċiment toqgħod tirrilassa fuq il-blat, 'il bogħod mill-folol kbar li normalment ikunu fuq il-bajjiet ġirien, il-Bajjiet tal-Armier. Minn fuq, int u tħares 'l isfel, se titpaxxa bil-mod ta' kemm hu kreat sabiħ dan l-għar, kreat b'mod naturali. Iżda l-isbaħ esperjenza hija meta tidħol mil-livell tal-baħar ġewwa l-grotta. L-ilma ġewwa l-grotta huwa pjuttost fond, għalhekk huwa post ideali għall-għawwiema kunfidenti. Għal min jixtieq iżur il-Grotta tal-Qroll mill-art, hemm bżonn ftit attenzjoni u żarbun adattat, għax il-mixja fuq il-blat hija kemxejn avventuruża. Meta żżur dan il-post meraviljuż, importanti li ma tħallix traċċi warajk, qatt tħalli skart warajk. Fl-akkwati tal-Grotta tal-Qroll hemm il-Bajja tal-Qroll li hija bajja aktar faċli biex tgħum fiha. Qiegħda fl-istess kosta li jinsab dan l-għar u ftit 'il fuq minn din il-bajja insibu wkoll torri, Torri l-Abjad, torri tal-għassies żgħir li iħares lejn il-Bajja tal-Armier. Dan kien inbena fl-1658 bħala wieħed mis-sitt torrijiet ta' Deredin. It-Torri l-Abjad intuża bħala stazzjon militari matul iż-żmien u matul l-istorja Maltija. Fis-sajf, m'hemm xejn isbaħ milli tqatta' ħin ħdejn il-baħar jew fil-baħar u aħna flimkien ma' Fior di Vita hekk irridu narawkom. Ibagħtulna ritratt tagħkom ħdejn il-baħar, fil-baħar jew taħt l-umbrella, waħidkom jew f'kumpanija, u dak ir-ritratt li tibagħtulna grazzi għal Fior di Vita jista' joħroġkom rebbieħa. Ibagħtuli r-ritratti tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook Owen Bonnici. Dott-TV, Qed nistennew ir-ritratti tagħkom! Fil-bidu ta' din is-sena b'mod nazzjonali ġiet introdotta skeda ġdida ta' ġbir tal-iskart, skart separat. Minn Ottubru li ġej is-separazzjoni tal-iskart u li tinħareġ il-borża abbinata mal-ġurnata partikolari ser tiġi infurzata bil-liġi. Għal ħafna llum il-ġurnata li nisseparaw l-iskart saret in-norma. Għax ejja ngħiduha kif inhi. li tissepara l-iskart huwa faċli ħafna. Qxur tal-larinġ fil-kontenitur tal-iskart organiku, fliexken tad-dederġenti mal-iskart riċiklabbli, ħrieqi użati mal-iskart imħallat fil-borża s-sewda. Li tissepara l-iskart huwa faċli ħafna. L-iskart prinċiparjament jiġi sseparat f'erba' kategoriji, skart organiku, skart riċiklabbli, skart imħallat u ħġieġ. Fil-kontenitur tal-iskart organiku għandek titfa' biss fdalijiet tal-ikel nej jew imsajjar. Tista' wkoll tarmi weraq niexef u fjuri. Fil-kontenutur tal-iskart organiku qatt m'għandek tarmi trab li tkun kniżt, loqom tas-sigaretti jew injam. Il-borża tal-iskart organiku għandha tinħareġ biss kull nhar ta' Tnejn, nhar t'Erbgħa u nhar ta' Ġimgħa. Fil-kontenutur tal-iskart riċiklabbli għandek titfa' biss plastik, karti, metall u kartonċin nadif. Importanti li tlaħlaħ l-oġġetti qabel ma tpoġġihom fil-borża mal-kumplament tal-iskart reċiklabbli. Ħwejjeġ, kaxxi ta' takeaways użati u batteries ma jistgħux jintremew fil-boroż tal-iskart riċiklabbli. Skart riċiklabbli jinġabar biss nhar ta' Ħamis. Il-borża sewda nużawha għal skart imħallat li ma jistax jiġi riċiklat, bħalma huma ħrieqi użati, liter tal-qattus, tazzi mkissra, u coffee pods, fost oħrajn. Din il-borża tinħareġ biss nhar ta' Tlieta u nhar ta' Sibt. Fil-borża tal-iskart imħallat, m'għandekx tpoġġi skart elettroniku jew mediċina. Dawn għandek tiddisponi minnhom f'kontenituri apposta li ssib f'kull lokalità. Jekk ma tafx fejn huma l-kontenituri fil-lokalità tiegħek, Agħmel kuntatt ma' l-uffiċċju tal-Kunsill Lokali biex ikunu jistgħu jiggwidawk. Il-ħġieġ riċiklabbli jinġabar darbtejn fix-xahar, kull l-ewwel u t-tielet ġimgħa tax-xahar. Dejjem għandek toħroġ il-ħġieġ imnaddaf u mingħajr tappijiet u għotjien, f'kontenitur li jerġa' jintuża. Ħġieġ imkisser għandu jintrema fil-bringing sites jew civic amnity sites. U ftakar li nhar ta' Ħadd ma tista' toħroġ l-ebda tip ta' skart għax l-ebda borża ma tiġi miġbura.